Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Сез Форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без аны Түбән Каманың Халыклар дуслыгы йортында төшерәбез. Һәм инде безнең кунагыбыз Түбән Каманың Урал башкортлар җәмгыятенең иң актив, тәҗрибәле әгъзасы Баязит агай Ишкилдин. Исәнмесез! Саулыгыгыз, бик шатмын.

Кайсы авылыннан? Без инде туган як башкортларның иң төп, иң ысын башкортлар яшәгән яктан, теге көньяк Урал да килә. Безнең көньяк башкирия, безнең Елаер, Хайбулла, Баймак, Зияншыра, Күгәрсен районнары, төп башкортлар яшәгән районнар. Мин үзем Елаер районыннан булам. Елаер. Елаер, әйе, Елаер. Сон Нинди авылдан?
Анда безнең Султан Тимер дигән авылдан ул безнең шундай Башкортстанның иң сигендә, анда безгә якын гына Оренбург облысы и Силәбе облысы була. И шуга безнең бу Султан Тимер авылы минем әсәем ягынан картатаемның исеменнән килә ул. Шулай иттереп, шул авылда туып үскәнмен. Баласакта шулай иттереп, анда хәзер туганнардан бер апаем бар, менә күрше Баймагыр районында, безнең районда теге ике туган, тагын бер апаем бар. Без менә ун баланан, мин менә егетләрдән менә иң һуңгы мин калдым инде. Ә шулай иттереп безнең атаем, әсәемнәр үзенең ни булган. Мин теге төпчек бала, улар карт көннәрдә тапкан бала. Атаема 63 яшь булган мин туганда, әсәемә 49. Шулай иттереп мин унынчы балалары. Шулай дип иркә, бик шулай итеп теге атаһыз булһам да, мин бик теге ни авыр үсмәдем. Минем ул вакытта ике апаем кияүдә иде. Агайлар, ниләр пам ярдәм иткәс, безнең бит авылда Клан белән яшәйләр. Менә Ишкилдиннар безнең урам белән монда, мин бәләкәс вакытта унһигезләп семья Ишкилдиннар безнең авылның бер урамында. Без бер-беребезгә ярдәм итешеп, шулай яшәдек. Баязит абый, сез менә сөйләдегез, 50 елга якын Түбән Камада торам дип. Сез монда ничек килеп эләктегез?
Ул яшьлек инде, менә армиядән кайткач, ул менә ничек русча әйтә бит,

сразу гына теге төдек машиналар булмалла, авылда эшләп торырга туры килделә. Шуан мин әйтәм, бай дип йөреп май, диге сәем олы кеше бугас, ишектер акса кирәк бит инде, эшләргә кирәк. Шуга мин күреше безнең Баймак районында, Баймак дигән калага эшкә урнаштырдым монда, теге литейкалы столевар, шунда эшләдем. Монда бер ел эшләдем дә, шуннан Минем ул вакытта баймак бына зәй кебек кенә бәләкәй генә кала, шуга мин миңа ничектер теге шундай дәртле кешегә бик бәләкәй күренде. Уфага гына барырга килде инде. Шуннан агайлар бөтәһенә укыгас, давай институтка бар, дип шулай җибәргәннәр инде. Шуннан без авылдан өч егет Уфага килдек инде. Килдек тә, мин бына дөресен әйткәндә, бөтәү эшенә теге гаиләләр бит укырга тиеш түгел дигәндәй, үз башында инде. Мин теге гәүдәгә лә булгач, миңа гел стройка теге ни инде, төзелеш, төзелеш миңа якын булды. Шуңа институт тирәһендә йөрдем дә, укырга бик, мин әйтәм, бөтәү кешеләр укырга тиеш түгел, кемдер эшләргә тиеш дигән формула. Хәер, безнең йөри идек Уфа буйлап, Анда Уфаны карап, бер өч көн анда булдык. Шуннан карасак, анда урамда объявлениеләр, элемтәр ай теге игъланнар, кем кайда барырга янә. Карасак, укып торабыз, безнең эргәгә бер татар апа килеп килде. Лә, Егетләр, эшкә барасызмы? ди. Шуннан без әйттек, Әйе, безнең уй бар иде, теге Охот диңгезендә теге балык тотарга китәргә алыска. Шуннан уйлап торабыз. Юк, алыска, еракка йөрмәгез инде, монда Татария якын, башкорт егетләрен татар кызлары ярата, Дип шайтып, ул апа безне КАМАЗ төзелеше дип, шунда дип әйткәйне. Безнең документларны алды ла, китә торам ди, иртәгә поезд белән поезд белән киләһегез. Шайтып безне бөгелмәләр каршы алдылар. Безне әллә алдапмы, болаймы, шайтырып Түбән Камага килеп эләктек. Менә хәл безне урнаштырдылар. Ат инергә стройга, право стройга теге ней на параллель бирделәр. Барып теге беренче сынны төзелеп кенә ята ине. Ярты төзелгән, ярты шунда без эшкә урнаштык. Сайтып эшләп киттек. Сайтып мин теге эшкә эшчә генә каты булдым. Бер елда эшләмәдем. Мин мин үзе 75-тә миңа лучший каменщик 300 дигән звание бирделәр. Безнең бергә эшләгән бер Валя исемле апай, лайти, ин бай, яхшы эшләһең ди. Һин увольнениегә бир ди.

Шулай тырып тырып киттек. Сез бик үҗәт, бик җитез булгансыз инде. Әйе, мин хәзерге сыман. Ут белән бер инде мин дә яшь вакытта, шул минем хатыным нидән, мына был Татариянан, Лениногорска районыннан. Аларның да һөйләшүләре гел безнең якка тартымрак теге, әдрәк бөгелмә яклары бит якын. Әйтәем, итеп шулай һөйләгәс, ул безгә как будто миңа якынрак булды инде. Шуңа мине атасы-әниләре тоже ул семьяла иң төпчек кызы икән, бәләкәйләре. Баязит абый, менә сер түгел, сез Түбән Кама башкортлар җәмгыятенең иң матур, шундый иң актив вәкилләренең берсе. Сезне кая барсагыз да таныйлар. Сез менә монда яшәп, менә бу ничек югалтмадыгыз менә бу милли йөзегезне менә монда Түбән Камада 50 елга якын яшәп, телегез дә сезнең саф, гореф-гадәтләрен дә беләсез, менә боларны ничек саклап кала алдыгыз? Менә минең монда килгәч тә, элек бит теге безнең башкорт кызлары, егетләре киләләр дә, ярты ел тормалар, татарча сөйләшә башлыйлар. Ә мин үз телемне гел һаклап килдем. Әле элек алдарак мин яшьлек теге ансамбльдә йөрергә уйлаган идем. Килдем дә, шунда гел татарча белмәгәч, миңа уңайсызланды да, нишләмәдем. Шуннан элек бит була торган бит әле теге Аттракцион да киске уеннар оештырдылар. Шунда теге менә Наил Талиповичлар теге Нардуган ансамбле башланган гына вакыт, анда теге Ренат Сабирович баянда уйнап торгайны, шунда барып бит ошукларда биегәйнем, миңа Наил Талипович карап торганда сакырдыла, һин безгә биергә бик хәтәр биисең, биергә йөрмәһеңме, дине. Хәер, мин бардым инде, Нардуганга кил, дине, шуңа баргайным. Биергә минем бит рост бик зур, теге почти метр һикән өс бит инде. Анда Маратлар, кемнәр караһаң, шуга мин уже общага бик барып бетмәем инде. Наил Талипович мине куйга һигелә инде. Шуга мин тоттым да анда Хатбуллин Ирек абый анда безнең хор буенча иде. Шуга әйтә, бай, синең тавышына бар, әйдә безгә хорга йөрелә гой. Дип, шунда менә Илһам Хисмәтуллиннар, кемнәр, Рәфил, теге Рәшит, шунда егетләр бит Нардуганда, теге инде хорда йөрдек. Ул вакытта безнең башкорт оешмасы юк иде. Шуңа менә алда оешып, оешып карадык та, бик килеп чыкмады теге. Шуңа менә безнең бәхеткә менә Хәсәнов Гали Әхтәрович килеп, ул ысын күңелле, ысын башкорт, Курайда ла уйный бит инде. Ул дәрт дип тора. Аның кебек кешеләр күп булһын ине. Ә Түбән Камада күпме башкорт яши? Сез. Түбән Камада менә прописный буенча менә хәзер күпмедер, но безнең теге где-то ике мең ярымдан күбрәк, 2600-700 тирәһе. Сез барыгыз да аралашып яшисез. Алар күбеһе белә, но что-то безнең арага теге дәртле йөргәннәр менә шулай йөрүчеләр бар, кызыгалар. Бүтән өчен теге талант булмагач дип уңайсыз әмма әйтәбез, әйтәбез, безгә именно талант димәгән, килеп теге аралашып, туган якта сөйләшеп утырсак бит күңеллерәк, дип шулай иттереп без аларга шулай аңлатабыз да инде, алар да уңайсызланалар, бүтән кеше как будто монда килгәч биергә, йырларга белергә тиеш дип уйлый давайлар. Баязит абый, күптән түгел генә менә монда без дә инде съемка белән килдек, халыклар дуслыгы йорты ишегалдында зур матур башкорт, башкорт һәм татарларның Сөмбелә бәйрәмен уздырдыгыз. Менә кешеләр картуфларын, бәрәңгеләрен алып, бөтә эш эшләре бетергәч, теге бесәен әзерләгәннән соң инде, шулай иттереп, теге халык җыелып, кунак теге бәйрәм итеп ала торган инде. Мин әле бер-ике асфальтта беләм, хәллерәк кешеләр менә теге бар ел һаен теге учреттан бикән теге зур мал һыер һуя торган, үгез, кемдер хәл шулай бөтә авыл утырып, шул теге бәйрәм итә торган идек. Анда Бала, яшьләр көрәшеп ала торганнар инде. Төрле уеннар үсте, биеп, нитеп. Шулай иттереп менә ул теге кемдер хәле булган кеше булгандыр инде, менә мин әле исемдә. Теге бөтә безнең анда ике урам, ике авылның ике урам уртасында теге чишмә бар иде, шуның да матур урында утырып, теге бишбармаклар бешереп утыра торган идек. Менә без шул, оказывается, баягы Сөмбелә байрамы булган икән. Мин ул вакытта безгә кем әйтсен инде, теге шулай байрам булган. Менә хәзер шуны Шуңа да менә быел Түбән Кама ла бит инде балаларда иеп менә теге институтта менә укучы балалар да иеп шуларның теге күрәттек инде. Баязит абый, тагын шундый сорау, менә картайгач, туган ягыгызга кайту теләге тумадымы? Менә.
Аны элегерәк, әзрәк яшь вакыттарак уй бар иде, лә хәзер монда төпләнгәч, иткәч, бөтә булган көчеңне биргәч, хәзер ул безнең татар белән башкорт халкы бит бер үк бит инде, Бында ла безне шунда якын иткәнчеләр бик улай сагыну бар инде ул. Ну кайтып йөргәч, болай кайтып, уны кайтып төзү өчен аның өчен бер 45-50 яшь яшьрәк вакытта кирәк. Хәзер аны бит яңадан өй салырга кирәк, нитергә кирәк, аныһын да уйлаһын бит инде. Монда бөтә булган тормышның дәртләгәч, ул тиз генә ишек әйтәләр, кузгалып булмай. Ну, әле кайтып йөрергә туганнар ут бар, шуның белән канәгатьтәнеп, сагындыра инде ул. Кайткач мин рәхәтләнеп менә бала чакта кайда балык тоткан җирләрне җәяүләп машинамны калдырам да, биш йөреп чыгам, тау ашларына менеп, карап, җырлап алган булам. Менә бер Москва җырын җырлап күрсәтәйме? Әйе. Елаерга ае буе бигрәк матур,

Әле сандугач булып та сайрыйсыз. Хәер, хәер, моны әретләйем.
Аны бит, аны бит тиз генә эшләп булмай. Моның өчен нинди пакет кирәк?
Кайтып, теге, аның өчен пакеттың менә төрлеһе була.

Баяст агай, рәхмәт сезгә, шундый матур бию күрсәттегез. Ә менә мин башкорт бию биергә өйрәнә алырмын микән? Өйрәнә алып буламы аңа? Әллә әле матурым. Башкорт булып биергә, башкорт рухы, башкорт каны, бер туганнан ук башыңа һеңгән Башкорт тың рухлары булырга дип уйлаем, булырга тиеш. Сезнең белән очрашу минем үземә шәхсән бик тә кызыклы булды, тамашачыларыбызга да тапшыру ошагандыр дип ышанып калам, сезгә бары тик уңышлар гына телибез һәм сау булашабыз. Сезгә дә шул ук эшегездә уңышлар, чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт, имин-һау булаек, менә бул авыруларны үткәрәек. Шат булайык!
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез форсат тапшыруын карадыгыз һәм инде аның кунагы Түбән Камның Урал башкортлар җәмгыятенең иң актив, тәҗрибәле вәкиле Баязит ага Ишкилдин иде.